Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji. Mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ.

Nirringrazzjak Vince tal-li rqajt l-istedina tiegħi. Grazzi lilek tal-istedina.
Tedina daqsxejn dwarek hekk. Eh, jiena miżżewweġ għandi eh, tliet titfal, jew erba bil-marab kollu. Eh, Bħalissa retired, easy going life, pero naħdem fil-kamp eh, tal-Knisja, għandi grupp li nintaqaw kull nar ta' ħamis eh, fil-parroċċa fis-Sant Marju ta' Fatma ġewwa Gwarda Manġa, nintaqaw bħallu mill-ħamis eh, mis-7 kwart sa' 9 ta' bil-lejl fejn ovvjament nkun trasmess fuq social channel fejn għandna viewers ta' il fuq minn 3500 persuna. Eh, ovvjament, mbagħad eh, l-affarijiet li nqalgħu matul il-ġibgħa eh, naddu bihom bħal meta tkun ovvjament sper fil-ħajja m'għandekx tagħmel għala tilqa' dak kollu li ġi bħal maqlajt l-sedina tiegħek. U kont fil-xena inti ta' Kont fix-xena ta' Ta' xi Kont fexxel, kont fil-kondi eh, fuq l-radjiet lokali diversi kelli programm eh, ta' spiritualita' helpline. Eh, kellek esperjenza affaxxinanti. Għalija narħ affaxxinanti fem. Eħe, kienet daqxie esperjenza li ilu ftit ta' żmien issa, però eh, jiena sa mill-bidu l-ħajja tiegħi kienet eh, minn ċkuniti dejjem kont eh, nattendi il-mużew, kont tabbati, kont fil-Leġjun ta' Marija. Ovvjament mbagħad meta tibda tikber il-ħajja tiegħek tibda tinbidel u hekk spiċċajt li bdejt nistudja l-linja tiegħi kienet il-linja tal-catering. Eh, bdejt nistudja, kif spiċċajt, tħalt flukanda fejn eh, bdiet il-xena tal-catering tiegħi fejn hemmhekk eh, bdejt tiela ftit ftit fil-ħajja tiegħi, fil-gradi tiegħi, sa spiċċajt ġeneral manager ta' din il-hotel fejn kont. Darba fost l-oħrajn niftakar li kien daħal persuna li ma tantx eh, oġbitni kienet tiġi eh, fil-bar tieħu xi drinks u tlaq il-barra. Darba fost l-oħrajn meta rajta li d-persuna qed tiġi spiss. Eh, deċidejt li li nersaq lejn il-persuna nipprova ntkellima U fil-fatt sirna ħbieb u bdejna nitkellmu, fil-fatt sirt naf li hija Pakistan, kienet għaw eh, Malta, eh, dak iż-żmien kienet taħdem fuq vapur li kien qiegħed it-tazza qed jissewwa. Però għalli li eh, kien hemm momenti li llum jew għada ma jafux meta da kellu jispiċċa barra minn fuq il-vapur peress li jridu jagħmlu xi xogħol ġewwa u allura ma kellux akkomodazzjoni sura fejn joqgħod. Rridu jtuh basement kamra isfel fil-basement tal-vapur, però ma kienx daqshekk sejf għalih. U jiena kont eh, għatlu għatlu eh, jillestinti kamra u hekk basta li fil-ħodu mal-ewwel ħaġa titlaq lil barra. U fil-fatt hekk kien. U ħapjaċir ħafna u tantu hekk li darba fost oħrajn eh, fil-għaxija ġi għalli nixtieq nkellmek. U niftakar li kellu kaxxam daqsa fidu u għalli eh, għandi di għalli għalik. Hawnhekk nixtieq ngħid li interessa ruħu dak xkont tatlu dak iż-żmien kont eh, nagħmel maġija jien. Eh, maġija eh, tal-għajnejn u ħeffa tal-idej, ġifieri dak iż-żmien kont kontent nittrejni ma' Vanni Pule. Ġibni Vanni fil-fat kellek programma u telfanni kull ukoll. U fil-fat naraħ diħel ġabli kaxxem daqsa u għalli din għalik għalli biex tejnek fil-ħajja tijak. U bqajt skantat ħsib ta' rigal. Għalih kienet rigal, malija ma kienx rigal, kienet id-destin tal-ħajja tiegħi. Fil-fatt meta ftaħta, eh, qabel ma ftaħta tani envelope u fuq dal-envelope eh, kien hemm miktub tliet kelmiet fej kienet tajt għaqdin għaqdik, ħobni mħobbok, fiċċi nsibin. U jina ftaħ dar envelop krem suzzjonijiet ċirrit namen. U sada tant għajt speċi ma nafx xem ġor il-kaxxa. U ftaħta u nara ras ta' skeletru. Biex xadaq kollox kienet? Kollox, kompluta.
Eh, fil-fatt, eh, meta saqsejtu din xini, beda jgħidli li daka isqof sataniku, kella dak iż-żmien kella ma' 80 sena, U għalli jien ma nadix lil min natija, u għallu aħna tija lilek biex tkun tajnuna lik palma kienet għalih. Għalli jena għalli il-deadline tijaj ma nafx metaj, għalli jena għandi kansa, għalli ovvjament qabel immut nishtiq li kolli rasi mistriħa fejn iħalli din ir-ras. U ta' zazuh li kont jina blajta u għacċettajta. U bdejt nesperjenza kif ħanamel eh, kuntatti ma' din ir-ras. Bdejt nara l-instructions fil-fatt eh, huwa moment appartunda illi l-lum l-10 ta' xar u xek, l-lum l-10 ta' xar, jina bejn id-disa Bejn it-tmienja u d-disa tax-xahar kont immur il-bot li len, kont nattendi eh, waħdi fom ir-riħ u tiżurriq fis-satra tal-lejl. Għaliex? Għax fid-disa ta' Awwissu kien il-birthday ta' din ir-ras. U waħda mill-istruzzjonijiet, waħda mill-istruzzjoni fil-fatt meta ċempiltli u għatlek eh, tajtni ġurnata għal għadam li juġek għatlek ma nissax. U eh, wara għat għat kif għat Di kombinazzjoni. Ġviri, eh, bejn id-disa u l-10 ta' xar, bejn 8 u d-disa ta' xar, kont inkun li l-erm fid-dlam ma' din ir-ras. U allura bdejt eh, namel kuntatti ma' din ir-ras. U bdejt nħoss xi bidliet fil-ħajja tiegħi. Per kazu, eh, Lew ma bdejt iwarrab il-qudis. Ir-reġjon bdejt iwarraba. U awtomatikament bdiet tinqalab ir-reġjon tiegħi li l-Alla tajtu l-ċemp totalment. Ovvjament, eh, bdejt nibża' minħabba l-mara. Għakollox kollox missur kollox waħdi. U bdejt nagħmel dawn il-kuntatti. Tajdli xtatek ir-ras. Jien ma kont nitloba xej fil-fatt, jien kont nitloba, jien dejjem kont beżan minn ta' madwari. Meta kont spiċċajt mill-ewwel hotel u tħalt f'hotel l-oħra naħdem, hemmhekk kelli eh, challenge ikbar għax kelli hotel li kelli fuq l-1800 resident, kelli staff iktar taħt idejja. U hemmhekk eh, kelli challenge kbira u hekk bżajt li xaħat minn ta' madwari eh, jagħmel libsa tenferroti. U fil-fatt eh, dik li kont nitlob li din ir-ras jen protezzjoni u turuni minn qabel xem u memx. Fil-fatt darba fost l-oħrajn Eh, kont qiegħed eh, qed naħdem u kien tfajla u qalt li Vince qalt li għandek xi ħaġa so fik li hija sopranaturali għatla ta' x'in tara jien. Għant li għat li hemm xi ħaġa għalt li eh, li rġil oħra m'għandhomx. Għattaħżat la jina missewweċ, dikinet il-ħed waiter tijaj. Għattila ħad satejn miż-żewġ. Għattila għalti tħoddix fis-sens ħażin. U bqajna hemm, waqafna.
Ħassitek ġifieri. Skużi?
Ħasset. Ħasset xi ħaġa, ħasset xi ħaġa. U eh, bqajt għaddej bil-ħidma tiegħi, eh, nitlaq minn fuq ix-xogħol. Meta darba fost l-oħrajn kien għawissu illi tlaqt mix-xogħol fil-għaxija, kienu għalħabta tal-axxaw nofs u mort fom ir-riħ. Pers li l-hotel kienet lejn il-qawra, kont iktar viċin għal mort lejn fom ir-riħ. U kif wasalt fuq il-post, tajdlix kifot nasal, ma nafxek ċilix mort fom mirriħ eh, biex tinżel fil-rdum hemm isfel hemm vera passaġ dejjaq. Tittoqgħod attent binara ħseb wara bil-lejl. Jien kont bit-torċ ġifieri, dak iż-żmien it-torċis ma kinux LEDs bħallum, kienu daw l-isfar bil-kemm jidher. U eh, Sakemm ma tħallikx l-art ukoll. u kont ninżel hemm isfel u eh, Din il-ġurnata partikolari niftakar li eh, ċemplet il-mara il-hotel u saqset għalija. U għaltilu għalula Vince mux għal Vince selaq. Sadran it-tant, meta kont qed nimmedita, qed nara dal-filmat qudiemi. illi l-mara ċemplet fej kont naħdem, għalula li minni xem, il-mara bdiet tippanikja, kien hemm il-food and beverage manager liħor li prova jattili biex il-mara ma tinkwitax. Alla ċempilla, alla ħars, alla vins, alla ħareġ ftit, alla ma kienu jafu, alla ħareġ ftit, alla taqġej. U għafqet emmek. Xi sija wara reġa ċemplet il-mara,

Ġvi, jien kont nitlob protezzjoni tiegħi nifsi u nara x'inhu jiġri warajja. Jekk inti trid naqdik bħalma hemm miktub, inti taqdi lili, trid iżżomni awwer x'inhu jiġri warajja. Ovvjament iż-żmien baqa' dej bqajt nagħmel meditazzjonijiet tiegħi. Vanni Pole kont qed bija li? Skużi?
Il-Vanni Pole kont qed bija. Le, le, mbagħad ma Vanni Pole kont tajt. Kont tajt ma Vanni Pole, mbagħad ma bqajtx eh, eh, nipprattika l-maġija mbagħad. Eh, mbagħad bħal speċi din it-tfajla li semmejtlek li kienet indunat xi ħaġa li kienet headweight STI, baqgħet issus warajja u reġgħet saqsitni għat-tieni darba. U niftakar konna għedin nieklu, u għalt li Vince, għalt li ħanerġan saqsik, għalt li xem differenti. Ta' ħanajdlek, ta' mem xej. Għalt li mux mem xej, għalt li xaħġa jem. Għatta ħanajdlek, ta' tkun l ewel persuna li niftaħ qalbi miegħek. Tara ma nkunx naf li ftaħt ħalqek ma xaħat. U għattella l-storja kollha. Fil-fatt, fuq id-desk tiegħi fl-uffiċċju kelli replika tagħha rassa skaletru żgħira u dejjem faċċata tiegħi. U kienet tgħid li kienet qalt li mela lek għandek dik ir-rassa skaletru hemmhekk. Qalt li dak il-mument qalt li between 8 and 9 qalt li f'dik il-ġurnata tneħħija minn hemmhekk titfaħħa fil-kexxun.
Għaxja. Il-notat. Skużi?
Il-notat.
Il-notat kollu, ċert, meta bdiet taħseb li hemm xi ħaġa, bdiet tqis li l-passi tiegħi. Tiftakarx kien kull joma?
Kull joma? Hmm. Kull joma sammut. Sammut.
Mizzawġa ma sammut jew? Le, le, xebba. U eh, di baqt ma kienx happy, rritni barra minn dan ċirku. Fil-fatt mbagħad darba fost l-oħrajn ġiet waħda mill-waitresses għalt li Vince għalt li għamil li pjaċir għalt li għalt li nixtieqek illi taqra li xorti għattaj ma naqra xorti.

Qabel konna ngħidula it-tela tal-gass fejn kien hemm aħna u tlajn lej San Ġwan hemmhekk kien hemm tank kbir tal-gass. Attent se jkollok inċident hemmhekk ta' traffiku ta' sraħbat intu nieżla tla se ssib xagħti dur minn ċismu u joħdok ħedon. Għattraw se tweġġa. U baqa' btitħaq. Wasal żmien ġimgħa qabel li

U tfarket. Istja.
U ħarġitilha l-għadma ta' mniħera. Baqa skantat għalt li Vince, meta kellimta għalt li Vince għalt li meta ħabat għalt li nħares lejn il-mera għalt li nara lilek. Għalt li nara lilek. Ġi, jina, essaċċaċ kien min jgħid li għatma tlab ta' flus, flus ma konċ nitloba, raġun waħda li Dak iż-żmien kelli paga tajba, I was well off, ma kontx jonqosni xejn bħala flus. Jiena mhux bniedem tal-flus, bħal speċi qatt ma tfittxejx flus. Kemm tgħaddi? Kemm ngħaddi? Le, ngħaddu ngħaddi tajjeb. Bħal speċi ma kellix problema. Eh, Ovvjament mbagħad il-baqgħet għaddejja din il-headwaiters baqgħet tħuf warajja, baqgħet tiġru warajja. Darba fost l-oħrajn tal-bitni 15 eh, lif u tajtomla. Għalt li t-tini ġimgħa tagħha għalt li Vince ċemplit li għalt li għamilt li appuntament, għalt li ma' saċerdot, għalt li rabat, għalt li biex tkellmu fuq dik il-problema tiegħek tal-eta. Tassem li saċerdoti u knejjes tela mill-li pjaċir. Għant li samitlek appuntat, tila minn ixtiela da. U iġbetni minn minn iġbet minnaw u tlajt. U eh, meksibt il-viċi kappillan dak iż-żmien kien Dun Alfred u eh, minnaw nsellimlu. U niftakar kont għamilt kważi fuq sija u nofsatej miegħu. U tant ħassejtni ferħan, tant ħassejt bidla dak in-nar illi wara 13 sena sħaħ għatlu nixti illi nitqarben. Dak il-ħin il-knisja kienet malwa, riġna fuq l-artal, Dak il-ħin daħal is-sagressan u fetaħ il-knisja. U bdew deħlin xi nies jinqiegħed fuq l-artal, qarbinni, kif appena qarbinni, nsir abjad karti bda jxuq l-ara għalija u ħassejt xi ħadd jifgani. Qabadni, ħalla sagrament fuq l-artal, qabadni u daħħalni wara l-artal. U beda jitlob fuqi, għalli prova blaħħa, prova blaħħa, blajta, u ġejta normal. Ġejta normal, għalli ġara li katlu ma nafx. Tlaqt minn hemm, l-għada ċempilt il-headway tista' tieħu paċenzja ta' tħol xogħol għattila għax eh, irrid imur narmi r-ras He għalt li wasalt għat-tliwa, ta' mbagħad ngħidlek kollox. U niftakar fil-ħodu mort wit iż-żurrieq u baddin ir-ras u tfajta għall-isfel fl-irdumijiet.
Bil-kaxxa jew mingħajr kaxxa? Bla kaxxa, bla kaxxa. U Wara mort ix-xogħol u tarfilha x'ġara u ma ġarax. Ovvjament, hemmhekk żmien beda d-dej, sattan bdejt inħoss u ġie hawnhekk f'sidri. U biex naqtaħħa fil-qasir, għamilt kważi sena sena u nofs diħel u ħireġ l-isptar. Mandi xej. Ma jistgħux jidnu l-pilloli, però kienet darba fost l-oħrajn li kienet eh, kont fuq ix-xogħol, it-tieni attakk ta' uġieħ hawnhekk ġabu l-ambulanza, ġi eh, tkenem it-tabib, għallom dan għallom ma nistax nċertifika ekku xmejjet jew le. Astja?
Għallhom
għalulu nifs mhux jieħu il-polz wieqaf, però ma nistax nassigura illi hu mejjet jew mhux jew huwa ħaj. Ħaduni l-isptar tefawni s-CCU kienu xi l-11 ta' filgħodu, Mountain Nurse, Wires kontra Wires, fl-erba ġejt f'tiegħi,

Eh, noqgħod viċin għattela għalt li li għalt t-tiffermuni, għattela nifferma li kun itla. Kif mort id-dar il-mara baqgħet skantata. Anyway, bajt li diħel u ħirex l-isptar, jatun il-medicina narmi.
Għanxie?
Jien kon naf xinu jiġri. Pero kien hemm darba fost l-oħrajn li kien hemm oħt il-mara ħalleħ fil-lallum mejta illi kienet eh, mitħla Sew ma' patri għalija Vella. U di qatt ma kienet ġiet tarani l-isptar, però kienet ġurnata li darba midhom ġiet tarani u meta keċċew in-nies il-barra baqgħet hemmhekk. Għalt li Vince, għalt li Trid grupp ta' talb jiġi jitlob fuqek? Taw ħallini bi kwieti, mur tlaq lem. U telqet. Sadat tant, meta ħarġt minn hemmhekk, reġa' tani uġieħ u għaddet darba ħammur għand it-tabib tiegħi. U dak iż-żmien tabib tiegħi kien Dr. John Bonnici Mallija, U mort għandu rani għalli Vince għalli musentik medicina għalli nuka medicina li nistantiki għaw għada tlu xini iqaf mill-li jett għamel u jaddidek. Uħriġ minn hemm skantat. Għaddattini wieħed oħt il-mara u dasa ta' daw kif jafu. Mort id-dar u l-uġieħ bida iktar jipersisti l-mara għalti x'namlu għatta li nibqaw għatta inut li tbat l-isptar. Għaddew xi tliet xhur, erba' xhur minn fuq dal-każ u għed fis-sodet nara gazzetta u nara tifel mill-ħamrun

Mentri sib provajt insib nara fejn din ir-ras kien hemm ħabib tiegħi jaħdem mal-Forzi Armata u sa sejtu għalli fejn qiegħda insomma u mort minn barra nipprova nagħmel kuntatt ma' din ir-ras u fil-fatt kienet hi. Kifkat kienet l-istess ras li. Biex xedaq kollox kienet għadha biex xedaq. Kienet għad normali, kienet normali. U kienet l-istess i. L-istess. Eh, Miri, l-iskal kienet kelmek. Le, l-iskal kienet kont nħoss ċertu sħanat, ċertu powers. Li jimmin ix waħdi, hemm xi ħadd miegħi. Kont tħoss preżenza.
Tħoss preżenza u preżenza qawwija. U preżenza qawwija. U ikun hemm ir-rispons ġifieri jekk jien nitlob xi ħaġa bħalma dejjem tlabt. Sewa li jkun hemm eh, li nkun naf xi jiġri madwari, dejjem irnexxa. Ġifieri jien ma nistax ngħid illum il-ġurnata il-mara qiegħda d-dar xi tagħmel kux issajjar jew qiegħda fuq il-kompjuter.
Qabel kont kun taf. Imma jekk ċuċata bħal diħa ngħid, jekk ngħid ir-ras, għajdi xi tagħmel il-mara bħalissa. Tadlet tiħu xawer. Mħossa li tiħu xawer. Ta' se kienet powerful. Ija, mbatt fil-fatt eh, konna wasalna, eh, fil-mara, illi bħal speċi eh, ridet bil-fors taf xinu jiġri. U kien hemmhekk illi għattela l-istorja kollha. U għalt li għen najdu r-rużarja, ta' tibdilix bil-rużarja, ta' marriġ nabdu r-rużarja,

jiġi patrija li hija d-dajr. Fil-fatt, meta kien ġi patrija li jagħmel eżorċiżmu fuqi, dak kien l-ewwel eżorċiżmu li għamel patrija li hija meta kien eżorċista. Eh, Fuqek jiġifieri l-ewwel wieħed? Jien kont l-ewwel wieħed f'Malta li għamel l-eżorċiżmu. Fil-fatt għamlu li kien ġiddar għandi, kien ġab xi erba' persuni miegħu. U niftakar konna kien ġi, konna filna f'kamra jiena u qed ngħidu l-istorja kollha ġara. Dak il-mument ara kiesaħ beda nizel minn ma idejja, idejja nirtrijat. Dana ovvjament jiġdu għandi videos tiegħu li huma publikati. Eh, l-lum il-ġurnata patrija li hija ovvjament mejjet, però hemm xhieda tiegħu ta' dan kollha ġifieri mhux mart tal-moħħ bħalma ġili jkun għaw jgħidlek jien għandi xietan ġovija pero jkun mar tal-moħ, pero ma kienx mar tal-moħ hija verita li hija dokumentata minn patrija li hija vella Jien iktar tagħmel sens l-istorja tiegħek milli nara xi ħadd joqgħod jitkellem ma tkunx taf x'inhu jgħid. Le fimni.
Jiena da għalfej għandu jkellmek b'lingwa Kif da din lingwa qasada tintuża, allura jiena f'moħħi kont ngħid kieku vera kien hemm xi ħaġa li tittamel kuntatt kienet tagħmel kuntatt telepatikament, fint jew torik images jew tarik affarijiet oħra, fim, mhux bil-kliem. Le, le, le, jiena fil-fatt eh, qatt ma kelli dawk is-sintomi ħlief dik ingħal stess meta għamel l-eżorċiżmu fuqi illi eh, Laqqas huwa tista' tgħid lingwaġġ, eh, niftakar meta beda jitlob fuqi, eh, rawwa bdiet ħirġa minn ħalqi u kull ma beda jisma' biss tgergir ġu xaħat tiħarħar bħal speċi eh, bħal meta tkun irrabjat eh, ma kremx lingwaġġ ta' xej. bħalma ġili għajdu, hemm kaza li jisir eh, lingwaġġ, ġifieri jiena attendi. Imma l-lingwaġġ ikun jintaraf. U ġeneralment.
Lingwaġġ kien jintaraf. Ikun lingwa moderna, mhux eh, lingwa li ntilfet. Lingwaġġ li kolmet nitkellmu jiena u inti. Għax kieku mhux ħajamel, jiena dak kif ħanifhem l-ebrajk, in l-ebrajk qatt ma studjajtu biex jagħmel impatt, da jrid jagħmel impatt fuq xi ħaġa li isma' diet nifhimha jiena.

Hemm lingwaġġ li jiftiem. Sewa meta jkun bnien possessat u hemmhekk hija realtà mbagħad għax dan tajt meta tfittex fuq il-persuna tajt dalaqqas jaf jikteb ismu kif jaf b'żewġ lingwi. Jekk jekk jien noqgħod infittex u naqra u da. U meta tibda taqra, tibda tgħid tara mela daw. Kont naqra ktib partikolari parissa mhux jiġini f'moħħi l-isem. Fuq il-ktieb jgħidlek, isma' daw qegħdin, mhux qegħdin biex iweġġgħek, mhux ħa jiġi jweġġgħek dan. Fimt? Kieku tkun ippossedut, xi ħadd ippossedut mhux ħa jiġi u jsawtek jew ħa jipprova jweġġgħek, fimt? Daw qegħdin hemm biex jinstigaw il-biża' u jġagħluk temmen li x-xitan jeżisti. Fimt dik xogħolhom biss. Le fimni li ġaluk temmen li xitan jeżisti eh, ma nniżilix dik jien personalment għaliex għax jiena irqatt u qomt ma' xitan u esperjenza fil-ħajja tiegħi. Barra minn hekk eh, ma ninsewx li l-iskrittura mqazza ix-xitan ukoll ittenta li Kristu. Jiġifieri il-ħażen sa mill-bidu tad-dinja illi x-xitan ħal forma ta' serp u ttanta lil Adam u l-Eva illi Adam u Eva kienu ġeneru. Eh, ġifieri il-ħażen minn dejjem. Issa il-ħażen jekk hux xitan, jekk hux karrotta jekk hux xini sewa imma il-ħażen dejjem eżista. Issa minn fejn ġej, minnu ir-re ta' dlamijiet ma nafux. Aħna jidulu xitan. Fil-fatt jgħidlek illi wieħed waħdu ma' saċerdot mhuwiex biżejjed imma jġor seba' oħra miegħu. biex is-saċerdot iwaqqgħuh fid-dnub u jfixkluh. Ara mal-bniedem miegħi, miegħek. Le, wieħed biżejjed. Għaliex, għax aħna jiena u inti boloħ. Naqgħu malaj, dajfin. Jien tax qatt ma tax qatt dijek di ġo moħħi la dana u mistoqsija. Kieku jiena assis sawa u għandi xi ħadd possedut. Ma noqgħodx nitlob fuqu biex neħilsu mal-ewwel, ħanejlek għal xiex. Nipprova nsaqsi d-domandi li xitan ħan nara xi jtini. Naf li ssir ta' il-Vatikan. Le, fil-fatt, le, mhux il-Vatikan biss, fil-fatt l-ebda eżorċista ma jitlob fuqu mal-ewwel biex joħroġ
Le, ma nitolbu Ix-xita. informazzjoni minn naħa l-oħra, xinu jiġri naħa l-oħra. Le, u Nipprova l-ewwel ma nitolbu- jitolbu, huma l-ewwel jagħmlu- jagħmlu jaraw x'ġara kif x'fatta u sebaħ. Fil-fatt, illum il-ġurnata l-eżorċiżmu eh, iktar ħareġ u iktar jagħmlu studju sewwa eh, li qabel jgħidulek ara iva Inti ppossessat. Le, jibagħtuk għand psikjatra, il-psikjatra jagħmel ix-xogħol tiegħu, joħroġ ir-rapport u jibagħtu l-eżorċista. Issa, jekk il-psikjatra jikkonkludi jgħidlu le, dan mort mard tal-moħħ. għandu bżonn il-mediċina. Qed jaħseb li huwa kemm hawn nies li jgħidulek għax għandi mamul. Għandek mamul biex, ma għandna kollox jinkisilli, ma skuża ta. Anki jien kollox jinkisilli ma xtradika jiena. Le, ma dana, jekk jiena nġib il-mobile u npoġġi ħaw, Ħan nilaba l-avukat ta' xitan, u nħobb namil l-avukat tiegħu da. U naf li għawek mus sejf jiena. Imma jekk nulqot is-saqaj tiegħu da, l-stent ħajaqa. Ovvjament il-bniedem lew ma jgħidlek speċjalment da, ħaqqa xitan, ħaqqa xitan, ħaq int mela xitan. Għax int poġġejtu hemm, taf li mhux safe. Jiġifieri hawnhekk għandna noqogħdu attenti aħna li kull ma naraw għax jien għandi mamul. U iktar ma taħseb li inti għandek mamul, il-mamul se ġibu fuqek int stess. Għax dak li tagħmel, dak li timmuvja fil-ħajja tiegħek, kollox ħajdur kontrik. What you ask you get.
You get. Ta' sekku.
Interessanti.
Unkompli l-ek fej ħallejna, illi ek eh, wara di sezzjoni ta' patrialija, eh, ovvjament terġajt l-ura lejn knisja, bdejt nitqarben, ovvjament eh, bieċa li bissirek dak iż-żminijiet li kontadni bir-ras jiena Minħabba l-mara kont immur knisja u kont nħossni dak il-ħin li minix posti hemmhekk speċjalment waqt li l-konsagrazzjoni eh, huwa kien mument ta' profanazzjoni għalija li profana l-ostja. Kontu pjaċir hemmhekk dak iż-żmien. Però meta żmien għadda mbagħad bdejt eh, nintegra ruħi fi knisja, ġejt bdejt miexi, ovvjament hemmhekk bdew l-attakki. L-attakki fil-luġiħ ta' Sidri ma wafqux baqgħu għaddejjin, mhux daqshekk spissi. Però darba fost l-oħrajn niftakar li eh, qiegħed id-dar kelli akwarium isu daqs tliet piedi, erba' piedi Twil u kien mimli ħut u darba minnhom qiegħed fis-salott fejn kien eh, l-akwarium u qed nagħmel xi talb hemmhekk u f'daqqa waħda nisma' il-ħut jiġġerra min-naħa l-oħra jaqbes ħsejjes tal-ilma x'inhu jiġrin. U f'daqqa waħda eh, dan l-akwarium minn abjad kristall naraħ aħmar kollu dmija. Għad xara jien. U tfejtu u tħalt norqot. Lada fil-ħodu rajt u nara l-ħut kollu mejjet. Astja. Kien hemm ġlieda bej kelli xark u kelli ħut oħra u kelli ġildu bejnietom u qatlu l-ħut kollha u L-ilma minn abjad kristall sa xismu. Eh, darba fost l-oħrajn inċidenti ieħor li kelli kelli l-infa bi globi eh, tondi isfel miftuħ li għagħin eh, kontent nitlob bil-bibja miftuħa U eh, waqt kont qed nitlob minna nisma' krakjatura u taqa' tondjatura daqshekk tal-ħġieġa fuq il-Bibja. Ħarristek u nara toqba. Ma tmistax ikut. Għax kienet ħġieġa tant fina li diffiċli anka biex tikrakja. U eh, niftakar eh, kont kellimt il-patri għalija, daqqa bat ostja, u ra ċirkonferenza tagħha daqs l-ostja eżatt. Għalli kif ġrat, u qed ngħidu. Fil-fatt mur tant wieħed tal-ħġieġ, msemmi sew Malta, ħatlu globu,

Laqas nista' ngħidlek bisħana tal-bozza. Għalli għax għandek fetħa daqshekk għalli għal-bozza, għalli ma jistax kun bisħana tal-bozza. Għatlu ma jistax kun bisħana tal-bozza, għatlu għax kienet mitfija l-infa. U koll għalli, għalli ma misteru ħabieħ.
U ġiri kellek xi ħsejjes? Skużi, ġieli kellek xi ħsejjes smajt xi ħsejjes id-dar? Le, f'mi eżatt tesa' t-tsaċne, ħsejjes qatt ma kelli. Ġifri qatt ma smajt. Iktar affarijiet bħal daw, bħal speċi. Qatt ma smajt per eżempju. Le, le, le.
Jew bħal zrar jaqa. Le, jew boċċie, dawk li kellna meta konna żgħar. Ħsejjes xej. Iktar kelli movimenti mill-li ħsejjes peka darba tissalott, ovvjament maluq. Eh, kelli xema miex għawla. U dina bdejt nara l-ilsen tagħha iteb miex hemm u law bħal meta jkollok ziffari ħaddejja. Ma salott magħluq, bib ta' barra magħluq, jiġifieri ma kremx, ma kremx impossibbli li jkun hemm riħ, fimt? Iva, fil-fatt minn hemmhekk imbagħad eh, għajt eh, miex il-qudiem, għajt nitlob ovvjament kelli oppożizzjoni ħafna minn eh, satanisti ġewwa Malta li daw ovvjament riedu li ntihom din ir-ras. Ir-ras kienet ta' għandek ġifieri? Le, le, ir-ras kienet kienet eh, instabet u żammew l-forzi għal Malta mbagħad Daħlu għall-università minn hemmhekk u mbagħad għamlu xi studji fuq għaddu studju għabad, kisru għambat. Kisru.
ċert hemm li kisru? Skużi?
ċert li kisru?
Ija, ċert kisru. ċert imkisir, ma ma natatx il-ħat l-ura ġiviri. Dax kien iż-żminijiet, għax kien hemm żmien kienu jistudjaw il-paranormal. Kellet minn insena fuq dak iż-żmien li kienet għandi fil-bidu. Le, ma meta kienet jagħmlu l-istudju fuqha eh, l-università. Le, dik il-forzi armati mbagħad kienu ħadu huma ħadu l-università. Jien fil-fatt kont għamilt eh, kuntatti magħha tlajt l-università fejn kienet fil-laboratorju tagħhom. Ġi fuq barra, minn barra mhux minn ġewwa. Mbagħad sirt naf li minn hemmhekk huma kienu kisruha farkuha u eh, Kienu difnu għax imkien. Pero ma sirt qatt ma sirx naf fej fej difnu. Kieku kellek ta' dimeħdija ġifieri tħossa illum il-ġurnata. Ma nafżardax illum il-ġurnata. Le, jien naf inti ma tafx fejda, imma jek ta' dimeħdija kieku jkollu. Le, jiena nemmen li ku eh, illum il-ġurnata jek ta' dimeħdija. Eh. No, Ma tħossiex. Għax tlift il-kuntatt issa. Tlift il-kuntatt tu.
Tlift il-kuntatt. Ġi m'hemmx kuntatti minna magħha. Smajt storja ta' wieħed kellu xi ħaġa simili. Imma din l-iskal kienet tkellmu, tkellmu, tkellmu. Ġifieri. U ma kienx skal ta' bniedem, ġa skal maħduma.
Ħanajlek, do affarijiet, palmet najdu, Ma nistax niġġudika. Il-verità ħadd ma jafa. Jista' jkun mar tal-moħħ, jista' jkun jinnaf persuna li hija fissata di, għandha l-kamra tagħha mimlija rujus tal-mwiet, tilbes pendent ta' rassa mewt, ċurkett, saħanżit anka l-mobile. Bħala screen għandha rassa mewt. Ġiri, bħal met ngħidu jista' jkun xi ħadd moħħu baj baj li għandu bżonn għajnuna ta' psikjatra jen kella jkun bniedem iffissat fuq hekk. Jien niftakar eh, meta kont il-mużew kont kbir kemm kelli 13-14 sena żmien eh, l-Easter kellna tliet ta' meditazzjoni Nimmeditaw il-mewt ta' Kristu. U kellna rassa skaljetru.
Ukoll. Ma le, dik ssir, għax hija ssir meditation. Rassa skaljetru vera. Le, le, le, le. Replika. Replika. Imma issir meditazzjoni fuq il-mewt. tal-bniedem, fimt? Biex iktar tidħol fiha xin il-mewt għalik. Ġif daqsek, ġif mux meditazzjoni bħal ma kont namel jiena, fimt? Fil-ħazen. Temmen li jem ħajja wara l-mewt biz.
Ija nemmen fija. Fil-fat, eh, jien nemmen li din il-ħajja hija eżami għal kull persuna, għal kull bniedem. Eh, il-bniedem mhux postu fid-dinja. ma ġiex maħluq biex jibqa' hekk, għaliex Kristu qal qala, Alla stess qala li hawn maħniex mhux postna. Postna huwa s-sema pajjiżna, aħna għal dik irid naħdmu. Issa jekk hux ġenna, jekk l-infernu, l-infern x'inhu l-ġenna materjali. Bħalma għatlek qabel il-programm, il-fidi kollox. Issa, il-fidi jekk jien buddist, jekk jien satanist, jekk jiena qed nagħmel tajjeb. Hawn min jgħidlek jiena nħobb u ngħin il-proxmu. Imma tħobb u tgħin il-proxmu taf li għandek l-imħabba u tgħin il-proxmu. Messi kollok ejra, mibeda u egoizmu. Għax minn tagħmel xejn. Issa jekk inti Buddist, jekk inti Satanist, jekk inti Mormon, jekk inti Ġeħova, inti x'int, tawa, u jekk inti m'intix tagħmel dak, għal xejn taħdem. Hawn Malta għandna Mormons. Mormons? Ah.
Ija. Ija?
Għax kont naf. Jiena jiena bniedem li eh, jekk tiġi d-dar tiegħi għandi l-bibji kollha. Sal-bibja satanika għandi, kull min jiġi hemmhekk eh, ħabbat lil bib, nieħu pjaċir nitkellem magħhom, naċċettahom,

Int żomm twemminek, jien ħażomm mit-twemmini. Ma rridx ġlied. Diskursata.
Diskursata nitkellmu da sekk. Allura għalfej pereżempju jien naf meta nistidnu l-qassisin ma jiġux minn għal diskursata. Jibżaw daqshekk minn. Jien għedlek il-pożizzjoni tiegħi x'inhi qabel il-programm, jiġifieri nemmen lem xi ħaġa ma ma nemmenx fil-mod konvenzjonali. Ħanajdlek jiena Jien ma naqbilx ma' ċertu nies illi dana hawn nies u hawn nies ejja nħallu r-reliġjon barra. Hawn nies illi huma fissati fuq il-politika. Ara ġbin, issemmillix ir-roża, ara tkellimni kontra r-roża, għax nieklok. Però inti ħa titkellem kontra l-iswed u toffendini bl-iswed. L-iffissazzjoni hija ħażina għal kollox, anka fir-reliġjon. Alla ma jridx bniedem iffissat. Alla jrid illi int timxi skont it-talim tiegħu, full stop. Jiena anka daw il-festi, jiena pekażu festi ta' barra għalija zero, ma nistax għalihom.
Xumma jta' imu statwa? Le, ħalli għal statwa Għax dikija kontra kull min jitkellem kontra l-istatwi. Għalix, għalix Kristu, sewa Alla, kien għallil David jibni l-arka tal-patt. Dik hija statwa u daħal biha fit-tempju. Alla ordna lil Mose jibni s-serpent tal-bronz. U għal xiex? Biex iħarishom. Għalkemm fil-Dewtoronomi jgħidlek tagħmel xallat la fis-sema u laqas fl-art u tagħmel l-ebda xbija. Eżatt.
Eh. Ma m'għandux jasam Alla tiegħek Ma jfissirx jiena darba kelli kas id-dar. Qiegħed id-dar u ġewni ħalli ma nkonfondix billi semmihom, tnejn tal-Ġeħova, żewġ fajliet. U kien żmien id-duluri. U ħabtu ftaħtilhom u bħal matlek jien nilqa' kulħadd id-dar. U qed narhom bil-wiċċ tawel f'idejhom, Tilhom eh, Ġehova, tilhom ħanġib il-Bibbja tagħkom. Għalt li għalt li l-istess waħda tal-et, ħanġib il-Bibbja tagħkom, ta' dik il-Bibbja li hija l-Bibbja ta' reġjon tiegħi, dik qed għandkom biex tqarqu biha. Tanqablu l-Bibbja tagħkom ma' dik il-Bibbja. Naw it-testi jekk irrux l-istess. Le. U għal qed ħalqa. Il-Mormons viċin ta' Ġehova, oh. Ħafna, ħafna.
U Għalt li l-mara għatta għale, għalt li mel musen nislu, għatta tibżax għatta nqodu barra fuq u tarġa. U ħallejt il-bib mbexxa ek u faċċat ek. Kienet il-ġimma ta' doluri, kelli d-doluri miex għawla. Għu nitkellmu nitkellmu waħdet nara sejra hekk tħares fuq ġewwa. Fl-aħħar biss ita. Għalt li hemm marintum. Għalt li taduraw l-istatwi. Tax nagħmel? Għalt li intom taduraw l-istadja ta' dispeċini. Tejma nadura lil ħadd. Taqqas il-mara jew il-lom u l-missieri ma nadura jen. Ta' nadura l-Alla. Ta' nqim statwa iva nadura qatt. Għalt li għalt li malla tiegħek għatta tajdlix oħra dik mhix Alla tiegħi.

L-istatwi li noħorġu kollha għall tagħna. Għattax noħorġu kulħadd iċabċab għal qaddis jew il-qaddisa tal-patrun. Għattilemma ta' frafejta fil-proċessjoni sa fuq it-suntier. Naraw għatila tiġri tarax nizzu fitjaw bl-istatwa għattilambat il-bib ta' knisja l-ġewwa biex najdu grazzi lill-Alla tal-festa tajba li kenna.

Ta' wien għalhekk in-nies jitkellmu miegħi u jafu ma' min qed jitkellmu, għax jien fejn hu tiegħi tiegħi, fejn hu dak Knisja tiegħi. Daqshekk sorry. Ta' jien llum il-ħajja għalmitni għaliex għaliex għext il-Kristu fil-ħajja tiegħi. Għext li xitan u erġajt qed ngħix il-Kristu differenti fil-ħajja tiegħi. Jien il-ħadd ma niġġudika għax m'għandi l-ebda dritt. Dak jagħmel Alla mbagħad mhux jien. Issa Alla Alla hu min hu. Issa Alla Muhammad Alla Alla hu min hu. U jrid iġġudika mhux jien. Jiena twemmin tiegħi huwa dak Alla li nemmen fih, full stop. U ħadd mhux jaqlibni. U fil-verità jekk inti jinnaf tqim Alla wieħed u tgħix tajjeb u ma ddejjaq il-ħadd biżejjed inti. Xtrajt it-ticket. Imma diki, imma ma tistax għax mhux biżejjed. Għax jekk jett jien, jekk ngħix ir-reliġjon tiegħi, għax anka din oħra, għaw insara li jemnu falla. Eh, jgħidlek jiena bil-kuruna fidejja minn filosofija. Immun nitqarbin kull-jum. Nisrani da, kattoliku, mammet. Jemmen falla, jgħat il-karita, pero mba tara ħerġ minn ġo knisja fuq t-suntir. Rajt tal-grejz dal-lejx indaħlet u x'kienet li jibsa xarru kaza. Xi swilek li għandek kuruna fidejk li titqarben kuljum xej totalment artifiċjali. Dak mhux il-Kristjan, dak mhux il-Kattoliku, jiddispeċini. Jiena trażaqqi fommi, dispjaċini, jmen kelma ngħidha.
Mela Vince, xtaqt tgħidilhom xi ħaġa li semmija hemm barra? Ovvjament eh, xi ħaġa li ma tixmu l-università li l-imħabba hija importanti bejnietna bejn aħna li aħna aħwa fi Kristu. Right? U xi tfisser l-imħabba? L-imħabba rridu verament nħobbu l-ġuġin, nirrispettaw il-ġuġin. Jekk ikonna daw it-tlet pilassi, l-egoizmu, l-lejra u l-mibeda ma hemmx imħabba. Aħna nisimgħu ħafna illi il-Malti huwa ġenerus ġeneruż mhux billi naraw il-maratoni u nitfa' l-flus biex jidher ismi. Il-ġenerożità tagħna trid tkun ġenerożità fl-imħabba. Mhu l-flus mhumiex kollox għall-imħabba, hija mħabba tassew li aħna għal kull istituzzjoni, missjoni nagħtu l-imħabba tagħna permezz tal-flus imma rrid naraw l-imħabba tagħna bejnietna. naraw niżnu it-tajjeb mill-ħażin u l-ħażin mit-tajjeb. Noqogħdu attenti. Illum il-ġurnata d-dinja qed tipprova tiggranfa ma' kull wieħed waħda minna. After all, il-ħajja tagħna hija qasira, jew ngawduha, ngawduha kif suppost u kif jixraq. U mis se ngħid illi ersqu lejn Alla, ixin ir-reliġjon tiegħek Ersaq lejn dak it-twemmin illi int temmen fih, biex illum jew għada tiġi ġġudikat. Issa, minn Alla tiegħi u minn Alla tiegħek, il-ġudizzju qiegħed hemmhekk. Immorru fid-dinja, ovvja, fil-ħajja li ġejja, illi Kalla jrid forsi naraw il xurxin u ngħidlek wasalna. Forsi nerġgħu niġu hawnhekk. Mbagħad nerġgħu niġu hawnhekk skont ma jgħidu. Però hija ħaġa li hekk irnodu attenti li ma nħaltux ċertu affarijiet speċjalment eh, it-teknoloġija ma' reliġjon eh, u ħafna affarijiet għax eh, hawn min jgħidlek li aħna ġej mix-xadini. Mentri l-Bibbja tgħidlek li meta Alla ħalaq il-bniedem, ħalqu xbieha tiegħu. Mela, jekk aħna ġejjin mix-xadini, sewwa, eh, skont ma jgħidu, dak iż-żmien li ħalaq lili, Alla meta ħalaq il-bniedem, ħnajdu hekk mhux lili, meta ħalaq il-bniedem u ħallaq u xbieha tiegħu, mela Jekk Alla ħalaq ix-xbieha tal-bniedem xadin, sewwa, allura Alla nnifsu kien gurilla li ħalaq għax-xbieha tiegħu, hux hekk? Alla llum il-ġurnata, jiena u int aħjar minn Alla, għax is-sbaħ mhix xadina, hux vera? Grazzi lilek. Thank you, Vince. U grazzi Alla jsir ħafna ġid permezz tal-programmi tagħkom. Grazzi.
Thank you ħafna.